Make Wike just comot for government house come room Udara come watch football before you read that other side they say don carry boat come no one and not person wey get work go dey do Twitter go dey twerk for for this country wey problem no dey finish you just say make comot from you Edochie na they don stone one girl I say they stone one girl you dey laugh they kill am o for this country and person wey wan be president for the country tweet about the girl after some time he remove am Who do that itself? Okay, camera, and I don't see who talk am abi. Abeg, I dey careful. This country no easy like that. So na him don lose, uh, they say him don lost Muslim people vote. Na as him remove am, him don lost Christian people vote. Jolly boy go come vote for another native doctor. Uh, whether you like it or not, the only industry we have in Port Harcourt is the comedy industry. Please put your hands together for every single comedian in this city. Now the only industry now, when this guy starts to sing, when he start to come here, shey na dey hear my real voice now. Shey he sing, as they don on the main song, we no hear Baba again o. Oh, na no notice. No worry. Port Harcourt girls, make some noise for yourself, make some noise. Port Harcourt girls o. You people didn't around. Mm, No say na only Port Harcourt girl wey dey single dey complain say rain dey fall. You no even happy say something dey fall for you. That's the least I can do. That's the least I can do. Take it or leave it. Una dey overhype women o. Check am na. all the rich women for the the rich men for the world don divorce their wife that means actually na woman be the problem jeff bezos don pursue him own dangote don pursue him own elon musk don pursue him own you know why he never be the richest man he never pursue him own come no more na come dey take nonsense advice yeah. They know, they listen to me. Me wey come from broken home, they listen to me. This I like as all of una dey happy. I dey try not to talk nonsense, but you need the help, you know. A nonsense life we dey live. You notice say all the while wey I dey talk, they no pull smoke. Cause the girl is smoking hot. Nobody gree pour me smoke. Even in Ashisha, ma just. My brother, if you are dating a boy, if you are dating a boy, you and your person where you dey call side chick, two of una na side chick. You never marry person you dey call another person your side chick. All of una na side chick. You know say na only Port Harcourt wey you go see girl dey save sugar daddy name as love of my life. I no understand the life wey e mean. You just think go leave im wife come marry you. Boys bad o. I dey tell you. Some people go tell you say I will not break your heart. Na true o, they no wan break your heart again o, they wan give you stroke o. Boys. fear guess i'm on i dey careful i do fasting for january finish ma travel go bayelsa one girl dey go for hook up dem come say make dem pray the girl wan close eye you no know say prayer of sin and abomination unto god what if our car go tumble because of only you you wan go fornicate you wan pray for johnny mercies wetin dey worry una now i come down o. I beg, I beg, I beg. I wan go fornicate, dey pray for Johnny Mercies. na now dem dey get am na so my own thing just be ladies and gentlemen all of una for port harcourt be say i no funny when i be dey talk english joke abi

actually all of una don open ear like say na true na me go dey support woman you know wetin i see for woman yeah support una o. no no no end of nonsense talk o i'm done with you guys i'm done i will just say this last one and i go abeg no vex we dey write maths exam you say ma i no dey copy you word for word

I hail you finish you no do am no come wound you I dey tell you lie. I know wetin I be dey do for I start comedy o. All right, I will not I will not bore you too much. I just want to tell you something, but you have to reason it to understand. You know say eh, the reason why my elder brother fiance leave am Na for one very stupid reason, he say my elder brother surname start with A, so he no want make him children dey sit down for front seat for exam. I told you before that the only industry we have in Port Harcourt is the comedy industry, whether you like it or not. Okay, back to nonsense talk. They say they will give me two minutes to talk one more nonsense talk. You know, say guests na the most amazing set of people. If you don dey chat with girl for a long time, go dey talk say, me, I can cook really well, I can cook. That day you come go, him come cook for you. You dey eat am. You never talk anything, him go start to dey complain. Ah, today that they even put dragon breast. That's what you get. No, no scarcity. And the ritual not easy now. But if you see some pro- procedure to do ritual, How dem go tell you say make you no frown on Saturday? What if man you play match? How many of una believe say you suppose fit preach to court, is go give a life to Christ and problem no go dey? Na so we do uh, what they call am outreach go diobo. We can go preach give one guy. He say the boy na cultist, he can give a life to Christ, you know all those simple things. but when we wan come go do evangelism children teacher when we wan come go do evangelism the boy come say he wan follow us say he wan dey learn how to preach my pastor come preach to the first person he dey watch preach to the second person he dey watch no be that one wey shock us o when we come see the third person from afar the guy come Oh, now what that picking? I know why they tell you. Not be now go dey crack joke wey una don shout for money guy reach my turn small pikin dey shout for me. I know wetin I dey tell you. Oh, where I be dey? Oh, but as the guy see the third person, He come dey sing one song, I waka waka, no one. Una know that song abi? But the one wey I come dey hear na I waka waka, no one, no one. I stretch it, say, no one, no one. I come tell my pastor say, the guy come say, no, daddy, I don learn. Ma go preach give this person. Now I go leave am. He come meet the guy say, aboy, clap. The boy come lap.